ne 400 yamakaona yei pamwana pepai hakuna futi chandakada sei chandakadya pa 600 yei amakaona futi hapana kana chandakadya kana dhora guys iwaya hatina ana iphone atinaye tangotorerwa tango tingopedza kuita vhidhi yedu paunzi vaumana pema iphone yedu handina kana dhora randakadya guys kutira chokwadi pamberi pamwe handida kutira chokwadi vanhu vese muchinzwa Andala na drala ndakapihwa kana drala ndakadya. Atemai spana atemai. Makadii makadii mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri kusangana zvekare kwatiri kuita pano Mr Spana back again nenyaya dziri kupisa mumastreet esocial media. Nyaya ndakakubatirai inyaya yana Precious adopted son nemurume waPrecious. Ii. E, nyaya iri kuitika ndeyekuti Precious nemurume wake vari kuchema chema kuti tiri kutsvagawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe nekuti nyika iri kuchema chema kuti e, Precious nemurume wake matiregerera kubva pamakavhurirwa mabhizinesi hamuchabatika nekuti takakuzivai pasocial media ko sei musisabatike saka ivo vacho vazouya nemhinduro pasocial media vane live yavakaita vachitaura kuti hatina chatakabatsirwa nacho pamari yese yamaiona iyaiya hatina yatakadya kana sendi pamafoni ese amaiona tichipiwa ayaya hatitorina izvezvi murume aprecious ari kuti iye nemukadzi wake vanotoshandisa foni one saka vaenderera mberi vachiti kuseri kwekamera kana vapiwa zvinhu zvaizotorwa zvoreva kuti adopted sani nevamwe vake vaingoenda vachida kuita content vaingoshandisa vana vaye vaye kuti eh, vanzi vari kuvabatsira ivo vachizotora zvinhu zvacho musati mapindura guys kana kutora side imbotangai maongorora nyaya iyi muvanzwewo ivo vacho vachitaura then munyatsokujaja zvine madivi ese musatore side zviri raitiwe here kuti iwe unopa munhu pamberi pevanhu then waenda kuseri wozomutorera ko vanga vachida kumubatsira vanozomubatsirawo sei kana iwewe waratidza kuti wamupa iwewe usina hamuone kuti hutori hutsinye here hwaunenge waita hwawaitira munhu nekuti dai vaingobuditsa pachena kuti aa vanhu ava tavavhurira peji takungovabatsira pakuita content hatina chatiri kukwanisa kuvapa e, kune vamwe vane tsitsi vaigona kuuya nezvinhu zvemachokwadi vachivapa vasingazovatorere but vakomana vairamba vachiita se vachivapa zvinhu voti tavapa mari yakati tazovaitira chakati e, zvoreva kuti vaive neshungu dzekuda kuvabatsira vaizoti hatomubatsira ah, sei kana iye abatsirwa kudhara guys chitonga iwo nyaya iyi ndakuisiya mumaoko enyu asi ndisandasiya mumaoko enyu chitangai manzwa vhidhiyo ravo vachitaura mozotiudzawo mega zvamunofunga mucomment section thank you so much kune vanotisimbisa bye bye
Hello, hello guys. Mrise ku mrise kumatimara nyika uko.
Hello guys, murise kurise kumatimara kwese kwamuri. Nhasi ndava nenyaya yangu yakambotawa nemurume wangu musui. Nyaya yandinayo panapa. Vanhu vakundinetsa, hey Precious wakavhura mabusiness, hey wakavhura mabusiness, hausi hausi mabusiness acho wakavhura ari papi, hey wakadya mari. Guys, hakuna kana mari yandakadya kana dollar chaiyo. handira kana dhora randakadya guys kutira chokwadi pamberi pamwe handida kutira chokwadi vanhu vese muchinzwa handira kana dhora randakapiwa kana dhora randakadya fune 400 yamakaona yeye pamwana pepai hakuna futi chandakada sei chandakadya pa 600 yeye amakaona futi hapana kana chandakadya kana dhora guys guys ndokumbira rubatsiro tokumbirwa mabasa totokumbirwa zvakawanda zvekubatsirwa hatina kana dhola yatakambodya pamari yamakaona guys eh, ichokwadi chaichaicho ichokwadi zvekutanga zvakafana maiphone aya iwaya hatina ana iphone atina ayi tangotorerwa tango tingopedza kuita vhidhio edu paunzi vaumana pe maiphone edu bcause vamwe aitotibvunza kuti ko ationa iphone yako unga mushandisa iphone wani ko inda quality yechi yezvimavhidhio zvedu zvinganatsokuonerwa nanaka hapana iphone hatina totoshandisa phone one namadhamu wangu saka guys ka tikumbira kuti vanokwanisa kutibatsira hawo ngaatibatsiri vanokwanisa kutibatsira nemabasa vanoda kuafitira zvinhu zvavo kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka vane mabhizinesi nokutibata papeji redu ndobata kufamba tiri mazuva ano ndozvati ndo chikumbiro chatikumbirawo mhuri yezimbabwe because haa zvaizvozvizvi haa izvozvi ndakagara ndisikuinda basa hapana chiripo ngotarisa kudai namadhamu tingoripo bamba pamwe yezimbabwe ka hatibatsira kuti vatingokumbira vanokwanisa kutibatsira motibatsira kuti tangawo business tangawo start kana tanga uri padoko handiona zvinhu zvedu zvifamba zvichiita kumberi
tokutendai vachatibatsira vese vakatibatsira vese toda kukutendai toda kukutendai gaise ii musati he tine mari yatakadya he kuzodiwa nokauta zvakawanda kuti he vakudya mari he vane mabhizinesi andavana bhizinesi andinaro